Bu soragymyzda, ýagny elli bäş prosentli alty ýüz gram ergini taýýarlamak üçin suwuň we segsen ýedi prosent kükürt kislotasynyň näçe gramyny almaly diýýär. Ýagny bu sorag düşünikli bolar ýaly biziň taýýarlamaly erginimiziň suratyny çekeliň şeýle. taýýarlamaly erginimiz ýeli suwly erginimiz suw we erän maddanyň umumy mukdary 600 gram. Indi erän maddamyz nämekä biziň? Erän maddamyz elbetde kupur kislotasy. Ýagny başynda bermändir, ergini taýýarlamak üçin suwuň we şunça prosentli kupur kislotasynyň. Eýýäm gürrüň erän madda kupur kislotasy. Erän maddamyzy men onda şu taýyp gön kupur kislotasy diýip ýazýan. Eren maddamyz başdaky erginde-de şu. Ine, biziň başdaky erginimiz şu. Indi başdaky erginimizde näçe gram kükürt kislota bar? Şony hasaplalyň. Alty ýüzi köpeldýän men elli bäşe. Ýagny alty ýüz köpeltmek alty ýüzüň elli bäş prosentini tapmaly. Gara. Şeýle nollar gysgalar. Alty ýüz elli bäşe köpeltsegem üç ýüz otuz gram. Biziň taýýarlamaly erginimizde, ýagny başdaky erginimizde üç ýüz otuz gram kukurt kislotasy bolmaly. Soň bize näme diýer? Suwuň we kukurt kislotasynyň näçe gramyny almaly? Segsen ýedi prosentli kukurt kislotasy diýdik, diýmek, bulam bir ergin. Ýöne bu suw ergin däl, diňe suwuň özi. Onda biz şu taýda iki sany gap çyzaly, birinde aýdaly x. Kran suw bolsun, bu diňe suwuň özi. Ergin däl, ýagny suwda hiç zat eremändir. Ergin boljak bolsa hökman suratda bir zat erener. We ýanynda-da segsen ýedi prosentli kükürt kislotasy, eýýäm bu ergin prosentli diýdigi ergin. Şuň segsen ýedi prosenti kükürt kislota. Segsen ýedi prosenti kükürt kislota. A umumy şuň massasy biz Y bolsun. Şu erginimiziň. Onda garaz men şul ikisini goşanda, ne bu biziň taýýarlamaly erginimiz, ne şu biziň taýýarlamaly erginimiz, a bu biziň bize berýän ergin. Ýagny şul ikisini goşup men şul ergini emele getirmeli. Onda şul ikisini goşanymdaky duzuň mukdary, aýdaly, şu taýda 5 gram duz bolsa şul ikisinde, şunda-da 5 gram duz bolar. Şeýle bir ýönekeýräk zatda düşündireýin men size. Haýda şu taýda biziň bir gabymyz bolsun. 100 gramam ergin bolsun şu. Şuň 50 gramy duz bolsun. Şu biziň birinji gabymyz bolsun. Ýene bir gap goşalyň. Bu erginimiz 50 gram bolsun.

altmyş gram duz bolar. Üçünji gapdaky duzuň mukdary näme boldy? Birinji gapdaky duzuň mukdary elli, ikinji gapdaky duzuň mukdary on, deňdir altmyş. Duz ýa-da erän madda tapawudy ýok. Diýmek, iki gap goşanymyzda şolaryň üçünji gapdaka deň bolmaly. Men şu taýlaryny aýraýyn düşünen bolsaňyz. Düşünensiňiz diýip umyt edýän. Indi başlaýas. Şu iki gaby biz goşmaly, şu üçünji gabymyz emele gelmeli. Iki gapdaky duzuň mukdarlaryny goşalyň ilkinji nobatda. Şu gapda näçe duz bar? 87 göterimli kulkslatoda. Biz näme edýäs? Duzuny tapmak üçin y köpeltmek 87 paýlanan 100. 87 paýlanan 100. Şu duzuň mukdary. goşýarys. Bu gapda duz barmy? Ýa-da erän madda kysla, e, kukurt kislotasy barmy? Ýok. Ýok. 0 deňdir. Biziň soňky gabymyzda, ýagny şol iki gaby goşanymyzda şu gap bolmaly biz. Soňky gabymyzda näçe bar? 330 gram kukurt kislotasy bar. Deňdir men 330 diýip ýazýan şutaý.

379,31 gram, ýagny ýerimiz. Başgaça men şuňa erginiň massasy diýip ýazaýyn, ergin. Indi şuny erginiň massasy şu. Şuny şul ergini ýagny goşýanam suwa näçe bolmaly? Umumy erginiň massasy 600 gram bolmaly. Onda näme edýän men? 379 31 goşmak x deňdir 600 diýip ýazýan.

Onda, ýagny biziň suwumyz näçe gerek eken? 220 gram. Erginimiz hem 379 31 gram gerek eken. Ýagny muny şul ikisini goşanymyzda şunça şul erginimiz alýan ekenik. Muny özüňiz goşup hem hasaplap bilersiňiz.